Vantshwa va lembe ra 1976 va vile na xiave xikulukumba loko swi ta eka maolovelo na vuphameri bya dyondzo leyi hi kumaka namuntlha eswikolweni. I nhlayo yo chavisa swinene ngopfu ya vantshwa lava nga hundza emisaveni xikan'we na lava nga vaviseka va ri karhi va lwela ku antswisiwa ka dyondzo ehansi ka tshikelelo wa xihlawuhlawu. Hi siku leri fanaka na ramutlha ra 16 June, ku vile na toyitoyi leyikulu ya vantshwa laha va lwisana kumbe ku alelana na ku xikolo-kolongovi ya Pitori, va fanele ku tiva kumbe ku dyondza ririmi ra afrikaans eswikolweni xivangelokulu lexi a xi endla leswaku timfanelo vutlhari na vuswikoti bya munhu wa ntima swi tsan'wiwa kumbe ku tekeriwa ehansi na namuntlha na sweswi a swi se tiveka emadyambyini ya siku ra mutlha hi ya twa ku antswa kusuka eka swivulavuri swo hambanahambana hi siku ra 16 june vayingiseri na mperisa mina vito ni mtj rikotse ra muhaxi a hi nambeni hi tsutsuma hi ya twa leswaku swivulavuri swa hina swi tiva yini hi 16 june 16 june yi vula ntshunxeko wa vantshwa eka dyondzo uh, in uh, other words ni nga ku uh, we have freedom and right to education uh, leyi swi ku nga a big chance ka mutshwa un'wana na un'wana tanihiloko dyondzo yi fikeleleka mahala afrika dzonga xo sungula ndzi rhandza ku tlhatlha rito mutshwa kahlekahle hi ku vona ka mina mutshwa um rito mutshwa ri huma ka rito ri xilo xintshwa xilo lexi nga xintshwa um hi lero loko xilo xi ri xintshwa i xilo lexi nga olova hi lero loko xilo xi olovile swa koteka ku swilo hinkwaswo leswi xi swi lavaka swi nga kota ku humelela loko hi ta ku munhu i mutshwa hi nga vulavuli hi malembe hi vulavula hi mintirho ya yena leyi ya ha ringanaka na timhaka ta ku yena hi yexe i n'wana ivi hi tlhela hi yisa futhi ka timhaka ta migingiriko na vutihlamuleri bya yena swi vula ku yena hi yexe a nga kona ka ka tlhelo ra ra ra vutswari se loko hi vulavula hi timhaka ta tswatsi kumbe adult hi vulavula hi munhu loyi se a nga na vutihlamuleri byi nga va ku byi ri bya bya ndyangu hi ndlela ya ku hlayisa vana hi ndlela ya ku tshinya na swin'wana na swin'wana ina dyondzo ya fikeleleka mahala kambe 34.5 percent i nhlayo ya vanhu lava pfumalaka mitirho eafrika-dzonga xana ku nga va ku ri ku tsandzeka ka mfumo ke a hi swi tivi um tanihi ku ya hi state of the nation address xa president ya hina south africa dzonga uh, president sri ramaphosa a va vulavula hi mhaka ya ku um public sector a yi nge swi koti ku ku ku creata mitirho ya ku ringanela afrika dzonga leswi nga leswi va kombela leswaku um ti-private sector ku va tona leti ti nyikaka vantshwa mintirho so swi languteka swi nga olovi hikuva um ti-private sector a ti na a ti na a ti na matimba ku teka vanhu hi xitalo ku tlula eh, public sector leyi ku nga yi onwaka hi government leswi endlaka ku eh, ti-rate ti ya mahlweni ti andza hi yo problem yaleyo

mara tisalari a ti match na na na na ti-qualification ta vona hi swo swi endlaka ku kuma ku uh, a va a va va xaveleli mi kuma ku uh, ti-foreign nationals ka minkarhi yo tala ku va ku ri to ti tekaku uh, ti-position letiya uh, swi swi va hi swo swi endlaka ku uh, vanhu vo tala va kumeka va va va nga ri na mintirho e, i ku mintirho ya kona yi tika ku tlula leswi vona va va va va holaka swona kumbe va va va va va kumaka swona in return Swi na nkoka swinene ku munhu un'wana na un'wana loko a ri ku hanyeni a hanya a ri na xivono, a swi tiva leswaku u suka kwini naswona u ya kwini. Kahlekahle loko hi ku muntshwa u lahlekele hi vuntshwa bya yena, hi vula yini?
Ku lahlekeriwa hi vuntshwa bya wena hi loko tanihi muntshwa u tsandzeka ku fikelela or u hlangana na swiphiqo evuton'wini leswi swi swi swi swi swi kanganyisaka ku u fikelela ku navela ka wena.
marito ma na koka marito ma na tikelo marito ma swi kota ku cinca vutomi bya munhu hi ndlela yo khunguvanyisa xikan'we na ndlela yo tsakisa xana muntshwa u hlohloteleka njhani naswona hi yihi mintlhontlho leyi vantshwa hi xitalo va hlanganaka na yona yes tanihi muntshwa ndzi tshame ni hlangana na mintlhontlho tanihi munhu un'wana na un'wana la hlanganaka na mintlhontlho eh swi fika la munhu a hleketaka na ku give up ya mara a ni se tshama ni give up ni yo swi hleketaka kunene eh na ku ku tsandzeka i xin'wana xa xiyenge kumbe part ya vutomi leyi tanihi vanhu loko hi tsandzeka hi va na ku hela matimba e ni ni ni tshame ni tsandzeka ka swin'wana swiyimo kambe a ni tekangi ku tsandzeka ka ni ku teka tanihi ku tsandzeka ni teke ku tsandzeka ni ku endla tanihi lesson ya vutomi hi lero laha ka ka ku tsandzeka ka mina ni vi na ku dyondza e ku dyondza hi lero loko ni dyondzini swihoxo leswi ni nga swi endla vuton'wini ka nkarhi lowu nga hundza na leswi nga humelerisa swo swilo hi lembe leri tlhandlamaka a na ni va ni ni ri na lesson hi ku tsandzeka ni tsandzekile a ku ri eh, gap ye ya mina ni nga swi hlaya tanihi ni nge vuli ku ku tsandzeka ngopfu mara a ku va lesson yo karhi leyi ni fanele yi dyondza eh, ni tshami lembe ni nga ri exikolweni a ku ri ku ku tsandzeka ka mina lowu ni nga ta ku hi kona mara swi vi lesson eh, evuton'wini bya mina hi ndlela yaleyo ah, lexi muntshwa a fanelaka ku xi tekela nhlokweni i ku ku va muntshwa swa olova a swi olovi um mara lexi a fanelaka a xi veka emiehleketweni ya yena i ku aka xiteji xa youth hi laha hi leyaku e foundation um be it strong or weak foundation ti-consequences ta kona ti vonaka loko se u kulini so lexi u faneleke u xi teke enhlokweni i ku you must lay a strong foundation while you are at youth. Muntshwa a nge tshami a ri muntshwa hi laha ku nga heriki. Ku na malembe mo karhi laha fikaka a nga ha vi muntshwa, naswona ku na ku hambana exikarhi ka vuntshwa bya khale na bya namuntlha na matlangelelo ya kona. Hikuva nyan'waka vantshwa vo tala va tinghenelerisa eka timhaka ta switswotswi na swidzidziharisi. Xana n'wina mi ri yini hi mhaka leyi? Loko hi nga languta eka vuntshwa bya khale, na mina loko ni fike laha ni rhange ni va muntshwa, na sweswi na ha ri muntshwa emoyeni. hambiloko enyameni ni nga ha ri muntshwa. Hi ndlela yihi na? I hi lomu vana va taku hi kona sweswi na mina ni te hi kona ni yile exikolweni ni dyondzile ni tlhela ni kula na mina ku fana na vana van'wana na van'wana loko hi nga languta ka timhaka ta vubya ka vutshwa bya khale um xo sungula hi nga ha vulavula hi timhaka ta ku ku kuma mahungu a swi nga olovi hi mhaka ya ku loko munhu a fanele a kuma mahungu swi vula ku u fanele a kumeka a ri na radio leyi a yi kala hi minkarhi ya hina u fanele a kota ku xava ti-newspaper leti a ti kala hi mhaka ku munhu u fanele a khandziya a ya ka malamulele na mali yo xava newspaper u hava a ku ri na timhaka ta swivonakule leswi va ngo i tv a swi kala na swona swi vula ku loko munhu a lava ku vona tv u fanele a ya joni swi vula ku a hi nga kumi mahungu hi ku hi ku olova se loko hi languta ka timhaka ta vantshwa va sweswi i timhaka ta ku swilo hinkwaswo va swi kuma ku olova hi mhaka ya ya thekinoloji futhi na nkoka wa ku xava ti-newspaper a va ha ri na wona mhaka ku swo tala va swi kuma ka tifoni va swi kuma ka ti-tablet va swi kuma ka ti-laptop swa olova ku va va kuma swilo hambileswi swin'wana hina a hi swi tiva swi ri swihundla hi xikombiso a hi tiva timhaka ta ku loko ha ha kula n'wana o xaviwa sweswi n'wana mi nge n'wi byeli ku n'wana wu xaviwa hi mhaka ku va swi kuma va swi dyondzisiwa exikolweni va tlhela va swi vona ka ti-newspaper a ka ha ri na xihundla se hina hi kuli hi minkarhi liya a ku ri na xihundla swilo a swi tika mara swi kote ku hi vumba hi va vanhu vo antswa ku ta fika laha hi nga kona vanhu vo tala lava nga kula hi minkarhi ya mina loko mo va cheka mi ta swi vona ku va vupfile ngopfu emihleketweni lero hi mhaka ya ku swilo swo tala a va nga koti ku fikelela ka swona na loko se va ya fika ka swona malembe ma vona a ma pfumela unlike vana va masiku lawa vo ngo kota ku vona swilo ivi va tlhela va swi endla malembe mi nga se za ma pfumela hi leswi xiyimo xi nga xiswona Eh, vantshwa eh, hi na hi na hi na mintolovelo yo hambanahambana eh, leyi hi endlaka kambe eh, swin'wana leswi nga toloveleka ku va vanhu va ti humesa va famba tindhawu leti ta ti-resort eh, va nwa mabyala hi ndlela yaleyo leswi nga toloveleka ka vantshwa kambe hi ku ya hi mavonelo ya mina muntshwa a ku ri fanele ku va ku munhu loyi eh, a ti vonaka a ri xidzwa xo karhi lexi faneleke xi humelisa migingiriko yo karhi hi ndlela yin'wanyana um a swi nga fanelanga ku va hi hi endla migingiriko yo karhi yo hambana leyi yi yi na ti-sixteen ta june tanihi muntshwa hi leri a hi fanele hi yisa mahlweni leswi nga sunguriwa hi vantshwa va va va 1976 hi lembe hi lembe leriya um tanihi mutirhi ku tlangela siku leri ra 16 june xo sungula i ku hi tlangela hikuva hi nga ti mintirhweni hi va hi ri off even then eh, hi attenda ti-events leti nga ta va ti ri kona ti-youth events eh, mostly malembe lama ma nga hundza hikwamo ku na ti-youth events to karhi leti ti nga hostiwa hi siku leri ra 16 june so hi tlangela siku leri ra vantshwa hikuva hi attenda those events eh, until dyambu ri pela loko ni langutisile nkoka wa siku leri kumbe hi ngo vulavula hi timhaka ta ku ku hambana tindhawu loko ni nga vulavula hi vana va hala ka hina ni nga vulavuli mo ni vulavula hi vana va hala ka hina ni nga vuli tikweni lava ni va vonaka hi minkarhi yo tala loko ku fika ti 16 june no twa ingaku vona vo tiva siku ntsena ku i ti 16 june na holiday yi nga kona ivi endzeni ka holiday liya ku tlhela ku va na leswi vona va nga swi va nga swi kunguhata swa ku endla timhaka ta vatswatsi mi ta swi hetisa yin'wexe ku ni vulavula hi timhaka ta yini ku tlhela ku va na timhaka ta ku kumeka va ti nyiketela ngopfu endzeni ka ti-cooler box leti loko mi pfula mi nga ta kuma ti hi leswi nge le ndzeni naswona mi ta hetisa ku swi lumani ivi loko se va ta va va nwile leswi a swi nge le ndzeni maendlelo ma vona ma endla timhaka ta ku hi nga ha hi nga ha swi twisisi ku vona loko va ku siku leriya i ra vona va va va kha va vula hi timhaka ta matikhomelo ma vusopa lama a ku heteleleni ka siku va kumeka ku va kha va tisola na hi mhaka ya matikhomelo ka ma vona hi ku hi ku komisa mo ni ku va ri tiva siku mara nkoka wa siku leriya ku ya hi mina a va wu voni hi ku loko a va wu vona swi vula ku a va ta endla timhaka ta ku hi siku leriya va ti hlengeleta exikolweni exikolweni kumbe etindhawini tin'wana lava nga ta kumeka va rhambe swi vulavurisa ku hambanahambana leswi swi nga ta kumeka swi kha swi va nyika mahungu lama ma nga ta va fuwisa mihleketo ku va va kula va kha va ti tiva na ku va va tshama va kha va hlonipha va kha va hlonipha siku leri na ku hlonipha hector peterson hikuva hi yena a nga endla timhaka ta ku ku cinca ku va kona etimhakeni ta dyondzo hikokwalaho vona va dyaku mihandzu ya yena hambileswi va hi dyaku hi vusopfa lexi ni nga n'wi tsundzuxaka xona i ku um a nga give up la vuton'wini um hi hlangana na mintlhontlho yo tala kambe hi phusha hi ya mahlweni um tanihi mukreste ni ti tiyisa hi vhese leyi nga jeremiya 29 vhesi 11 yi ngo xikwembu xi hi tivi before xi hi vumba emakhwirini wa mana wa hina so every time loko ni hlangana na mintlhontlho mi tibyela swi leswaku um laha ni nga kona i ku va just a bridge leyi ni faneleke ni ri crossa a hi laha ni faneleke ni tshama kona se muntshwa un'wana na un'wana laha a nga ku hleketeni ka ku give up a swi teketani ku na yena ku laha a nga ka kona ko va just a bridge leri a faneleke a ri crossa a ya ka the other side. um swo tala swa ha ri kona mahlweni munhu o fana a nga lose hope a khomelela um a ya mahlweni na hina loko ha ha kula ku sukusela ka age ya n'wana yi kona mintlhontlho leyi nga ta kambe namuntlha laha hi nga fika kona loko hi langusa ndzhaku um a ha ha twi nchumu mintlhontlho leyi hi nga hundza ka yona so muntshwa n'wana na n'wana mintlhontlho leyi nga ka yona eka rin'wana ra masiku u nge he twi nchumu loko hleketa hi swona because u ta va u hundzini ene ku vava loku ku twaku ku ta va ku nga ha ri kona endzeni ka wena ku to sala ku hlambanyisa ntsena na wena siku rin'wana u ta hlambanyisa ku ni tshame ni hlangana na mintlhontlho munhu un'wana u ta tiya hi vumbhoni bye leswaku siku rin'wana ni tshame ni hlangana mintlhontlho kambe namuntlha ni laha ni hlurile um leswi vantshwa a va fanele ku swi tekela nhlokweni xo sungula i ku va va kha va tiva nkoka wa vutshwa bya vona va va va kha swi tiva timhaka ta ku loko munhu a ha ri mutshwa ku fana na mpahla mpahla yi tsakisa njhani loko ya ha ri kahle hi mhaka ya ku munhu wa kota ku bomba hi yona a endla swin'wana na swin'wana mara a rivala ku ku ta ba nkarhi yi nga ta hlakala yi nga pfuni nchumu yi boheka ku endla yi boheka ku cukumetiwa lero loko a va kota ku vona vutomi leswi byi nga xiswona hala handle vantshwa a va ta tiva timhaka ta vona hi ndlela ya ku loko munhu a ri mutshwa u boheka ku pfuka a ya exikolweni exikolweni ya ku endleni ka yini na hi ya ku maketeni hi ndlela yin'wana hi le ku sunguleni ka ku va hi kha hi tsala ti-cv ta hina hi mintirho hinkwayo hi tlhela hi tiva timhaka ta ku minduku hi ta va vatswari hi boheka ku va na vutihlamuleri leswi swi ngo munhu a nge he vi mutswari wo hetiseka loko ku ri ku u hava mali a nga swi koti ku hlayisa ndyangu wa yena a nga swi koti ku hlayisa vana va yena swi vula ku loko munhu a ri muntshwa a swi tivi timhaka ta ku minduku u ta va mutswari ivi a sungula ku tilunghisela switi ku ti prepare timhaka ta ku a va mutswari wo antswa ka munduku a nga vi mutswari loyi va nga ta ku loko vana va n'wi vona loko kumbe a vitana vana va rhanga hi ku langusa tlhelo hi ku tiva timhaka ta ku a ku na nchumu lexi va xi dyondzaka ka mutswari wa vona kumbe a ku na nchumu lexi va nga xi kumaka ka mutswari wa vona hi leswi ni nga swi vulaka ka timhaka ta ta ta ta vantshwa kumbe ya vantshwa in future ku va fanele va ti prepare-ela timhaka ta ta vutomi bya vona ku a va ve vantshwa vo antswa lava va nga ta ku loko vana va va langutisa va vona dyondzo leyi nga ta kumeka yi nga va lahlekisi evuton'wini hi leswi ni nga swi vulaka ku endleni ka siku ka hina hi nge hi li matimba tanihi vantshwa a hi ve na ku tshemba hi va na ku tiya ku swilo nkarhi wun'wana a swi fambi hi ndlela leyi hi swi lavisaka swona mara a hi languteni milorho leyi a hi ri na yona ku sukela masunguleni loko hi ta za hi nghenelela migingiriko karhi Ku va hi hluleka hi tsandzeka a ku ve ndlela yo hi nyika khikhi ku hi yisa mahlweni leswi hi nga swi sungula hi nga vi na ku hela matimba um se a hi hlohletelekeni tanihi vantshwa hi va vanhu lava hi ti vonaka hi ri va vuswikoti na ku swi kota swilo hi nga vi na miehleketo yo tsandzeka lexi tsandzekisaka ngopfu vanhu ka minkarhi ya sweswi vantshwa i ku landza swivulavulo milomo ya hina i milomo ya vulavula yi ta tshama yi vulavula swilo hinkwaswo a ni nomo u teli ku ku vulavula se loko swi ri tano a hi tiyeni loko hi vulavuriwa a hi swi hundziseni loko swi nga ri phati ya milorho ya hina hi ku swi tatisa ku hi discourage hi hetele hi nga fikelelangi leswi a hi swi emini evuton'wini se leswi ni nga swi vulaka eka eka vatswari va munduku eka varhangeri va munduku i timhaka ta ku Loko a swi endleka hi nkarhi wa hina ku ve na tivhidiyo hambileswi tikhamera ti ri kona hi ti tekile hi va kombeta hlupheko la hi hlangana na wona wo fana na mina a ni suka laha ni ya dyondza xikolo entlhavini swi lava ku a ni huma ndlwini hi half past four ni boheka ku fika ka mavulangete five o'clock ku half past hi minenge swi lava ku ni fanele ni famba ka ha yo ndi ni tlhela ni vuya dyambu ri perile a ni nga koti ku va tiphina hi swin'wana na swin'wana swa kwala kaya mara vona loko ni va langutise ni vona ingaku va katekile mhaka ku swakudya i swa mahala tibuku i ta mahala transporto i ya mahala vona leswi va swi yisaka leyi ko va ku yisa mihleketo leyi nga ta kumeka yi refresh mhaka ku a ku na nchumu lexi va vilelaka hi xona yena munhu a famba a kumeka nkarhi wun'wana na swo mbala a ri hava na swakudya a ri hava transporto kahlekahle munhu o tikayakayela mara a ku heteleleni hi humelerile leswi swi ngo vantshwa ni nga va hlohlotela timhaka ta ku a va tirhisi rifa leri hector peterson a nga va endlela rona hi mhaka ku loko swi langutisile ku va n'wana a nga dyondzi xikolo byo va vusopfa kumbe vutabvataba bya yena handle ka swona swi vula ku n'wana un'wana un'wana a fanele a kumeka a dyondza a pasa a tikuma a ri xirho a tikuma kha kota ku endla timhaka ta ku ndyangu wa ka vona wu antswa i mhaka ku ku dyondza ko va mahala hambiloko munhu wo pasa grade 12 ku na tibasari to hambanahambana leti munhu a nga ti kumaka ti nga n'wi endla ku timhaka ta ku a fikelela hinkwako laha a ku lavaka as long as yena a tiyimiserile ku i yini leswi a swi lavaka evuton'wini then vantshwa ni ta va hlohletela timhaka ta ku a va a va tiphini hi rifa hi ndlela yinene hi ndlela yo antswa leri hector peterson a nga endla timhaka ta ku ri va kona wu nga ntshunxeko hala ka dyondzo ivi va kota ku va va tilunghisa va va va va vantshwa vo antswa ka vumundzuku bya mindzuku tanihi ku ku ta va ku ri vona lava nga ta va va kha va hlayisa hinkwaswo leswi hina hi nga ta famba hi swi siya lexi hi nga xi dyondza eka vantshwa va lembe ra 1976 i ku muntshwa kumbe munhu u fanele ku titshemba a nga hanyi ehansi ka tshikelelo naswona a khomana xikan'we no tirhisana na vanhu van'wana hi ri kun'we ha swi kota ku hlula ri ntiho rin'we a ri swi koti ku nusa hove kambe loko ti hlangana ti va xandla ta swi kota ku teka ku antswa. Hashtag Your Voice Matters ni khensa swivulavuri hinkwaswo leswi nga kota ku nghenelela kumbe ku hoxa xandla eka nongonoko wo hlawuleka hi vuhumelerisi bya xiyimo xa le henhla kusuka eka va mtj multimedia xikan'we hi ku tirhisana na va ripfumelo studios production thanks for watching mi va na madyambu lamanene